Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki wideomda siz bilen Polar Array e, buýrugyny görüris, funksiýasyny. Geçen wideoda hem aýdyşym ýaly. Şu ýerde e, rektanglyň aşagynda e, Pathiň esasy Array menýusynda iň aşakysy Polar Array. Şu ýerden kliklap girip bilýäňiz. Eger gysga ýol bilen girmek isleseňiz Array Pi diýen ýagdaýyňyzda dowamyny özi getirýär. Ine array polary ýazmaly bolýar. Biz aslynda şu ýerden gelip saýlap girmek apansat. Polar array hem bir nokadyň töwereginde islendik çyzgylarymyzy bize köpeltmäne kömek etýär. köpeltmäne ýaraýar. Meselem, center diýdim, senlik kur şulara ýagyp bir circle çyzdym. Togalak kur stol göz öňüňize gelsin. We men şu stoluň töweregine oturyşlar getirmek isleýän diýen ýagdaýymda. Täzeden oturyş çyzmak islämok, bloklardan men getirip çagyrmak isleýän. DC enter diýdim. Sizde başgaçarak görnüp biler aslynda. Şu ýerden gelip Database Connective diýip Floor Plan menu-da ýa-da şu ýerden Blocks-lardan şu birinji Chair-i, oturgyjy, men geldim çagyrdym şu ýerik. Geldim ýapdym. Öňki wideomyzda has dogrusy mundan öňki wideolarda görün şu ýerde Scale buýrugymyz bar. Geldim saýladym. Enter diýdim. Şu ýerden Stolumy göräýerek, ölçegini sazlamak isleýän. Geldim. Şu nokadyndan tutup şu ýere getirdim. Rotate diýdim. Şeýleräk görnüşi getirmek isleýän 90 dereje bolmasyn isleýän. We şu nokatdan tutup şu nokadyň perpendikularyna kwadrantyna az dogrusy oturtdym we soň arasyny ýene biraz açmak isleýän, meselem, şeýleräk bir görnüşe getirmek üçin näçeräk, meselem, iki enter diýdim, isleýän görnüşime geldi. Men şuny şu stoluň töwereginde köpeltmek isleýän. Şu ýerden geldim, array saýladym. we şu blogymy oturgyjymy saýladym we enter diýdim. Maňa specify center point of array diýýär. Merkez nokadyny saýla diýýär. Şu ýerde çyzgynyň üstüne gelip biraz saklanýar degimde şu ýerde merkez nokadyny men tutup bilýän. Geldim bir gezek mausumyň çep düwmesi bilen klikledym we şular ýaly maňa Özi giriş görnüşinde şeýleräk bir çyzgylar çyzdy. Men elbetde bilýän, sizem bilýäňiz geçenki wideodan bilşimiz ýaly, ölçeglerini, sanlaryny, arasyndaky uzaklygy, totalyny üýtgedip bilýäs. Meselem, on iki sany oturgyç bolmasyn isleýän. Altyma azrak geldi, ýetenok. On iki enter diýdim. On ikem biraz artykmaç boldy. Dokuz bolmasyn isleýän. Dokuza enter diýdim we şular ýaly görnüşe geldi. Arasyndaky çyzgynyň ady boldy. Arasyndaky uzaklygy däl-de, biz bu ýerde bitwini arasyndaky diýen buýrugy, hat dogrusy şu gutujygy näme bilen berýäs? Şu ýerde polar görnüşde bolandygy üçin, töwerek görnüşinde bolandygy üçin biz dereje bilen berýäris. Meselem, her biriniň arasyny kyrk bäş dereje, kyrk bäş enter diýdim. Kyrk bäş men berip bilemok, sebäbi şular ýalyk bir ýagdaý bolýar. Şu çyzgy bilen şu çyzgynyň arasyny men Şu çyzy bilen şu çyzynyň arasynda kyrk bäş beren ýagdaýymda we şu görnüşde giden ýagdaýymda kyrk bäşden men iň soňkyny getirip bilemok. Çünki şu çyzgy bilen şu çyzynyň arasynda kyrk bäş däl-de, meselem, on derejelik bir açyklyk bolýar we biri-biriniň üstüne münýär. Şu tarapyny men sazlap bilemok. Otuz bolmasyn isleýän diýdim. Otuz enter. Bular ýaly her biriniň arasy otuz sany görnüşden getirip goýdy. Men Üç ýüz altmyşa ýene tamamlamak isleýän ýa-da şu ýerden obýekt köpeltmek isleýän obýektimiň sanyny näçe köpeltmek isleýändigimi üýtgedip bilen ýa-da üç ýüz altmyş dereje getirip men ýene stoluň töwereginde bir-biri bilen uzaklygy deň bolan görnüşe getirip bilen. Rows bilşiňiz ýaly setirler diýmek şu ýerden biz üýtgeden ýagdaýymyzda meselem üçe enter diýdim. Şular ýaly her döreden çyzgysynyň dowamy görnüşinde çyzgy getirer. Bitwin hem bilýäňiz, total hem bilýäňiz. Şular arasyndaky uzaklyk we şular arasyndaky total hem jemi uzaklygy biz berip bilýär. Geldim şu ýerden bir enter diýdim menä öňki ýagdaýyna getirdim. Levels hem bilýäňiz, levels hem üç ölçegde bize ýaraýan bir Buýruk. Şu ýerden Shift bilen mausumyň scroll düwmesini ikisini bilelikde basyp hereket etdiren ýagdaýymda şu ýerden çöl-çöl görnüşini men görüp bilýän. Geldim. Top diýdim we şuny bir enter diýdim. Şu ýerde rotate buýrugy bar. Rotate bilen näme et bolýar? Rotate aslynda şuny bize etmäne kömek etdi. Şu çyzgylar Şu ýerde görkezsem has gowy bolar. Çyzga görä, meselem, hataw şu töwerege görä oturgyç öz görnüşini hem üýtgetýär. Eger men Rotate buýrugyny saýlamadyk ýagdaýymda şo görnüşini, meselem, şu öňi oturylýan tarapy we şu arka tarapy, arkaňy ýassaýan tarapyň arka tarapda galýar we hemmesinde şular ýaly gitýär. Eger şu Rotate-i saýlan ýagdaýymda hemmesi şu çyzga görä öz duruş pozisiýasyny hem üýtgetýär. Direction bize şu ýerdäki base pointlary, daha dogrusy, şu base pointiň ugruny üýtgetmäne kömek etýär. Meselem, şu tarapdan geldim. Şu tarapdan hereket etýän çyzgy şu ýerde meselem geldim şu nokada gelip saýladym. Directiony basan ýagdaýymda indi şu tarapdan gelip hereket etýär. Görýän bolsaňyz geldim merkez nokatyna gelip klikledim. Öňki ýagdaýyna getirdim. Base pointden şular ýaly meselem maňa bir islendik Çyzgynyň base pointyny bermäne ýaraýar. Meselem gelip men şu nokat saýlan ýagdaýymda şu nokatdan başlap Hartowty nokat base pointymy şuny sazlaýar. Geldim direction. Associative hem düşündirmedik geçdim. We closereý diýdim we täzeden ýene gelip düzediş geçirmek isleýän. Şu ýerde birinji döreden wagtymyz däl-de ikinji täzeden çykyp täzeden giren ýagdaýymyzda şu ýerde edit source, replace, reset array ýaly görnüş, buýruklar çykdy. Edit source hem bilýäňiz replace düşündirmek islämok. Edit source hem şu ýerde biziň islendik bir çyzgymyzy üýtgetmek isleýän ýagdaýymyz meselem. Şu çyzgyny üýtgetme sen ýazýanda, çyndanam üýtgetjekmi diýip maňa soraýar. Men gelip ok diýen ýagdaýymda şuny maňa üýtgetmäne rugsat berýär. Gelip men şuny okady. Aslynda men ýene muny üýtgedip bilemok sebäbi bu blok görnüşinde men näme etmeli bolýan? Asyl şu blogy, array, böleklerine aýryp eksplod edip täzeden ýene oturgyjyň özüni hem eksplod etmeli bolýan. Ana şondan soň men üýtgedip bilýän aslynda. Ýöne geçenki wideoda görkezişim ýaly şowur işleýiş sstemasy bar. Geçenki wideoda ýöne size aýtman ýatdan çykaran zatlarymdan biri şul, şu gyrada haýsy menýu Geçseňizem, meselem, parametreye geçdim. Şu ýerde Save Changes we Discard Changes bar. Haýsy menýuwa gitsemem, men şu ýerde şu iki bölümi görýän, gutujygy görýän. Bu maňa diýýär, üýtgeşmeleri diýýär, ýatda saklamak isleýäňmi diýýär, ýatda saklaýynmy diýip maňa soraýar, halas edeýinmi diýýär. Men Save diýen ýagdaýymda, daha dogrusy şu çyzgyny üýtgedip Save diýen ýagdaýymda, Şol üýtgeden ýa çyzgyny ýatda sakla. Eger Discard Changes diýen ýadaýymda iň soňky üýtgeden çyzgylamy şu görnüşe, hat dogrusy, asyl görnüşine getirýär we men üýtgeden çyzgylamy öňki ýadaýyna getirip Cancel etýär, hat dogrusy. Geldim, Save Changes diýdim we Çyzgym hem şeýleräk. Polar Array buýrugy hem şeýleräk. Indiki wideomyzda Path Array bir ýol boýunça köpeltmek buýrugyny göreris. Indiki wideomyzda görüşýänçäk hemmäňize hoş sag boluň.